Bonzinho, ben fazi ke vídeo li pa tudu algen sabe. Monti algen sa ta perguntanu di kel vídeo, di kel vídeo di e bokadu ki sta, ki staba mi ka odja. Vídeo sta na Youtube, nha propriedade, pa fla nha sta odja vídeo na Youtube. Pamodi mi ten nha Facebook, nha kanal é musturadu, tudu ta ba pa la. Si nhos ka oia, nhos ba djobe. Mi ameaso di kel jetu. Kazaku peli peli. Kel-li peli peli. Bom, sim. E munti algen fika ta kabuverdianu kre fofoka. Linguada na vida di kunpanheru. Ami N ta da nhos, si nhos krê odja géra di mau karáter di algen ka ta fila ku se própi família, nhos bai nho ba oia na youtube, ka sta na facebook más, nho ba nho pur verdadi pa fla na youtube nhos ta panha nha kanal nhos ta panha vídiu nhos ta odja mandan un la mosinhu tudu ken ki krê oia nha kel vídiu. Di guera di pai ku fidju sta na youtube ok mi ben fase kel video li so pa nhos sabe ma sta na youtube nhos ta pur verdade é pa fla nhos ta odja video na youtube nhos ta intende nhos ta odja mocinho um fla nhos ma na kes mundo li é ka sima ukre ku ta vive so ki algin koração preto algin runho. Mosinhu na kes mundu li. Boa noite disi tudo direito tudo na paz mosinhu ka tem nada ma sabe bu ta txoma bu filho ta fala ku el bu ta fala ku bu mãe bu ta fala ku bu pai bu ta fala ku a familia triste kusa ki tem e alguém ki ta papia ku stranho ka ta papia ku kel ke ta di dintu cadeira. N sa ta konta mintira. Kel rapasinhu rikininda li sa ta konta mintira di Fidju di Deus. Kusa duedu ki ten na mundu, bu ta kontra ku algen na kaminhu, nhos ta pâpia, bu ta fla é un santu ki sta la. Má el nta dentu si kasa ku si família. Gósi N ta kumesa intende pamodi ki monti algen, monti mudjer ka ten maridu, monti ómi ka ten maridu. Pa maldadi! Maldadi! Mos i ami N ta lova Diós Ten munti algen ki ka gosta di mi Pamodi N ta da-s ku verdadi na bóka Stangu mi N ta da-s ku verdadi Mos i kusa más duedu ki ten na mundu E po entra na un kafé Pa bu sta na un fésta Pa bu sta na sosiedadi Bu ka ta pâpia ku kenha ki bu pari. Bu ka ta pâpia ku kel algen ki nhos nase na mésmu tripa. Bu ka ta pâpia ku kel algen ki nhos kria djuntu. Nhos atxa bunitu? Nhos atxa kel-la bunitu? Militina, di ponta txoma bo. Nhos atxa kel-la justu? Nhos atxa bunitu? N ta faze konparason pa N ba Purtugal pa N kontra ku Ana i ku si pai ô si mai peka pa pekol. Pa N ba kafé pa N kontra ku dôs irmon ka ta papia, pamodi es é diabru, é xuxu. Ami N ta krê nhos, sima sta li mosi, dja N sta metedu, dja N ta fla. Mosi nhu, nhos ta, nhos da-m un ideia li. Aki bu tene un amigu. Mon si nhos komenta pa N ka blokia nhos, N ta blokia nhos. N ata N ben pidi nhos opinion. A Ki nhos tene, nhos tene un amigu, ku kel un amigu e ka ta fila ku ningen, e ka ta fila ku bo, e ka ta fila ku kel la, e ka ta fila ku kel la. Fai, faia undi ki sta. Si ten un algen E ka ta fila ku si mai, e ka ta fila ku si pai, e ka ta fila ku si familia, e ka ta. Abo atxa e bo ki ta fila ku el? Mosinhu, kusa ki é maguadu ki ten na mundu é tristi. É tristi i maguadu pai ku fidju ka ta fila, irmon ku irman ka ta fila. Anho nhos nase na infernu ô ke? Paxénxa! Na un algen. N ta fla nhos, gósi N ta pâpia. Na un algen ku dizanóvi fidju, ninhun es ka ta pâpia. Undi ki faia sta? Undi ki faia sta, nhas amóris?

Ki kulpa sta na kel algen ki sta ta fla, Si bo ka ta fila nen ku propi, kenha ku pa ri ku pa ri? Si bo ka ta fila ku kenha ku ta vivi ku el? Si bu ka ta pâpia ku bu irmon, bo ka ta. Abo mata kabésa, bu sta di mundu! Pórra! Tristéza! Bu ta oiá ómi ta txiga nkau ta sakedu. Ta ra katxa ka ira frenti di argen ki ka sabi nen i ki rasa. Ta ra ganha denti ka ta ra ganha denti ku si fidju ki ta di dentu si simenti. Argen e ka dinheru e so zangadju e so mufinu e so pilingadju. Arden u to u to u to ya kulpa. Ta flar un pes ta traga tudo pes é verdade pa modi si bu mustura ku satanás bu ta fika u dimoni. Pornu. Nha mãe di fidju di pó n ta txomó. Ami é ómi ki ta fila ku tudu nha mai di fidju, nos é amigu. N ta abrasa tudu nha família, N ta abrasa te indimigu di meu. Bu ta oia pai ta pâdi dés fidju ka ta papia ku el. Bu ta oia mai na redi sosial ta briga fidju ku kel-li tu kel-la. Mosinhu, nos nu ruspeta nos prinsípiu. Nu ruspeta nos kualidadi di pesoa. Nu rispeta nos kara di pesoa. Monti algen dja konxe algen mosinhu es si ki ta fla u ta oi algen ta ba kas algen ta bu ta txiga bu ta xinta un puera di otu bu ta poi pesoa konbersa bunitu nhos kuidadu ku konbersa bunitu mosinhu. Nhos kudadu ku palavra. Nhos ka sai ma boka ta txera ma feri ki furu. Pamodi? Pamodi furu ta linpa-i ar ku koka. Boka ta fedi pamo ten boka ta tra kusa fatel. Ami N ten dés fidju, dia ki N ka ta pâpia ku nha fidju, dia ki N ta pensa mata nha fidju, N ta mata kabésa. Ami N esta di kel jetu. Ami N konvivi ku kel pesoa. Tudu kusa ki N pasa na rua N ta txiga kastradu konta pa mata-m tanbe. Mi N ta fla, nu sta tudu na mundu. Mosinhu é ka tudu, komu be ten un monti mudjer ki el ta vivi ku xuxu dentu kasa. Pa txoman pa fla di ke jetu N ta matau pa mostrau Si bo bu nomi é morti Ami N ta fla li sin pa tudu algen Ami N ka ten nada ver ku kes stória la Ami N sta la pa fla ma ta mata Koitadu Nélson di ke jetu mos ómi ki ta pâpia Ami N ka ta fla mi é verdadi mi sta ta pâpia N ka limia nomi di ningen Si ka kontenti txoma N konta Minha nétu dja N kunxe É tristi Ami N pasa pa kel kaminhu la Mi N ten ki ta konta verdadi.

Ai, ai. Oxi n ten nha garafa di uski na ladu. Ami. Ozinho, ami n ta fla nos tudu ki sta li, mosinhos, nhas amigus, sta li algun ki nhas oja ki nhas konxe. Mosinhos, n sabe ma nhos.

Ami N ta fla nhos un kusa, ami N gosta di amizadi, N ta ruspeta amizadi. N ta xinta nu kume, nu bebe, kusa ki afiladu nu xinta nu pâpia. Ami dia ki N ta pensa ma N ta mata kel algen ki más gosta di mi, N ta mata nha kabésa, N ka ta straga vida di ningen. Pursu ki N ta fla-u, monti di nhos mudjeris, nhos ta deta ku dimóni, nhos ka ta da kónta. Mi ki fla, mi mésmu di kel jetu ki sa ta fla. Un monti amigu bu ta kontra ku algen na kaminhu, bu ta sta sakedu ku el, bu ta pâpia, diabu ku ata pâpia ku el. E ka diabu nau e xuxu. Txeu ves bu ta dranja ku algen ten mudjer ki te xuxu ta subi riba del modi si te se verdadi. Omi ka ta papia ku si dizenovi fidju es Satanas. Un omi ta tene tres fidju, kel ki e pari ka ta papia ku el e o dimoni. Omi ta tene des fidju, e ka ta papia ku el e e xuxu. Omi ku vinti fidju ka ta fala ku el e kel ki ta korenti. Undi ki faia sta bu ka podi ten dés fidju tudu xatarés ki mi N ta ten ses fidju más bandidu é mi mas oxi mi ki é maridu ki mi N ta nhos kontra ku mi N ta nhos perguntal sta un monti mudjer ki tene diabu ta subi riba del. Sa ta konta mintira. Pa mi nessa di kel jeito dja konxe nha casa pa bem. A mi N gosta di papia. O monte mudjer, homem que es teni é diabo ka ta subida des. Nha fla mi N ta da nhos conselho nhos ka ta obi. É triste, é triste, é magoado. É triste, é magoado, é lamentável. Un pessoa ka ta papia ku ninhun e tiu e tia e primu e o keli e kela pa bu pa bu sta detadu bo sta bo fla keli e nha maridu dja fla nho mudjer nhos para di ranja un monti di omi atoa nho rispita nhos kadera pa nhos sta koka ami mudjers Ami N ten nha dés mininus ku nha dôs nétu, matxu un fémia, ki Deus da-m. Deus ta abensua-m es. N pode ka tene, N ka da, má N ta da amor, N ta da karinhu. Oki N tenta da, dia ki Deus ta pô-m, N ka ta fala kos, ta mantra-m di li pa N ka pô duénsa na otu pesoa. Monti algen ta pensa ma ta fla-m, N ten medu di algen ki ka gosta nen di si kabésa. Nau sim é tristi um alguém ta teni má di 10 fidju e ka ta konsigi da si fidju parabens karamba e ka ta konsigi txoma si fidju bu ta txega na kafé bu ka ta fala ku kel alguém ku tra di bu kadera pa bu fla ma bo é um omi filís pa bu fla ma bo é um alguém dretu. Pa bu fla ma bo é un algen interu é tristi mo sinhor. É maguadu mo sinhor sgrava nhos kabésa. Pa algen ta manda mata si família so pamodi N ka fase tra N ka trabadja ku bo, so pamodi N ka kre sta na N ka N ka kre sigi kel kaminhu ku bu kre. Nhos ki vida dja fai nhos ma diabu kel ki ta sta na korenti ka sta na infernu mas dja sai sta riba mundu bos i ami nhas n sabi kuse ki n ta papia n sabi kuse ki n ta papia nha verdadi ta fika na youtube. Tudo quem é de Goiânia, Cabo Verdeano gosta de fofoca. Nho ba na YouTube, nho spuver aí pafé, nho sta panha aquele vídeo que mostra ta papia desse país, tá lá. Mais de 50 quem tá mandando mensagem, nem a sou claro vídeo, tem falando, está lá. Mas vídeo para nós ba, fala vídeo para nós partilhar minha música, nós cá tá bem. Para nós olha mãe com filho tá briga, pai com filho tá briga, nós tá bem. Nada é catado demais para corrigir boelo. Ka bu dexa ku saliva pode kama pa bu ba pidi diskulpa ô pa konfesa. Gosta na óra. Txoma si bu sta eradu, bo dja sabe. Nen un úniku kuza ki N ta fla, si bo dja. Ken ki sta eradu, ô fidju ô pai, dja sabe. Txoma bu xinta bu papia ka ten fidju ku ta txoma modi bu fase eradu pa txoma pa bu fla si oia nha fidju ol n krexe na bo e fla pape ku bo pamodi ka sta bunitu mi ki pariu n ta era bo ta era eru e umanu nho xinta txoma bu fidju bu xina nhos papia nhos para di ngana algen na rua para di konta mintira. Para di toma dinheru di algen bu ka ta dja. Para di di barda merda pamodi kusas ta un monti ta un monti kusa ku prova. José sta li mi es ti prova, Seba mi es ti prova. E dueju. Ora, bu pode ka ben ku mina, ma tanbe pulomenu papia. Nha ten dos mês ka manda dinheru pa nhas fidju, ma nu ta papia, nu ta papia. Nha ten dos mês pa bu kosta mau tanbe. Yoi, kosta mau. N ten purfumu na boisu. Mas pai, ba kuda di fidju, ami n tene di sin dos zeru i sasenta. N sta riku. Jéssica namora sem fala Es ta manxa, es ta baza omu pa tudu komu angulader Omi ta sakedu, ta papia mal di algen ku si fidju mo si Ami N ta fla verdadi dja N kustuma di omi Ami li na Lixamburku N ta fla ku kel letra li pa N ka manxi manhan Pa N kóje nha família bas. N fla ómi, N odja bu fidju oxi. El ta e fla-m, el fla, Kel-la, kel-la. Pa N fla nhos mo ki el fla-m. Mo si ami N ta da konsedju, ami N ta pâpia verdadi. El fla, Nau, krédu, kel-la é un lixu di algen. Abo bu ta pode lixu! Bo bu ta pari lixa mo si ten palavra ki mi nta da medu di fla ami ne asa di ke jetu rapasiu di ki mi nta li ten palavra ki nka ta pensa nen fla nha sta na brinkadera o kuse mo si nha fidju e fidju mo si mo si bu ten un algen di 60 anu na fesibuki ka ta konsigi da si 30 fidju parabens pulu menus so un. Bu ka ta konsigi da pumenu dés bufi. Pamodi? Pamodi nhos fla-m kriatura, nhos komenta. Bo ka ta konsigi pâpia ku bu mai, ku bu pai, ku bu família. Pamodi si bo é diabu mau, ta ka bés komanda ningen pa mata ningen. N obi gravason. Cabo verdiano sa sima rapaz de merda tudo coisa nta manda mata é si cu tu alguém nta dita noti ka ta bibu teu alguém nta pu corda na piscoço ta mata cabeça pamodi bu debe mata cabeça mi nessa de kel jeito ki fla mi nessa de kel jeito ki fla mundo é triste. Mas ten un dia ki nhos ten amigu ki txena bo ki fla-u, Kel-la é nha fidju, má el ka ningen. Fla-l kónba, Si ami N ka ta trata ku ómi ki ka ta pâpia ku kel ki tra déntu si ratxa di kaverna. Shampoo perfume pa cheiro di diabo ka ben pa mi. Leviton, 500 mil euro. A mi dia ki mi ta xinta, ta papia mal di kel ki ntra di dentro nha zeca diabo doxi li. Ta mata cabeça, ta sai di mundo. Pamodi fidju ka pidi ben mundu, bo ki pui. Ka ta da serdu ka mesti pâpia. Ami N ka ta pâpia ku nha irmon, ku nha irma, xinha ô kónbi, mas N ka ta seta ningen pa txiga na mi pa pâpia ku mi maldis, pamô é di meu, é nha sangi, é nha irmon, é nha irma. Má ami N ta dizeja sénpri filisidadi, sórti, amor i karinhu Ka ta da pa kunpanheru kada ken na si kantu Pa N pâpia mal di Patrick ku da Nick N pari Pa N pâpia mal di nha fidju pamodi Pa N atxa ma mi é algen di verdadi Ka ten prubléma ma pa ka pâpia mal di família

Cantai a glória dos teu nome, o nosso Pai eterno, Jesus Cristo Deus, púrdua tudo Satanás que teu filho, nós tudo nós ser humano, nós tudo que está na mundo nós é kalgin.

Mosinhu live ku ta limia Dios tudu algen ta kori no nu da nos no nu pensa ma Dios ta amanu ami nta kantaba na igreja la cabo verde ami abensuadu pa nhos pa Jesus Cristo mi nta kantaba na boa vista na igreja dintu ku nha irmon ki mori algen bon sempri Dios ta toma sedu diabos ka ta mori satanas ka ta mori Si algen ki sta monta algen ki até más di 30 anu ta da algen so atrazu, sa monta algen ki mori ki algen ki mata ki diabu ki mata. Ami nta reza nhu Pai Eternu, Gloriozu, Poderozu, nhu ta lenbra di nho so kuandu ki nhu mesti. Má mi N ta pidi nho, nho abênsua kel algen ki ten más spritu di maldadi pa própi se família. Nho abênsua, nho pega na mô, nho da-s otu mentalidadi pa es. Nada é ka tardi dimás pa bu pâpia verdadi. Diabu! Longe sai sai sai Bai pa inferno bu dexa gen fase vida Mau seiu na video e ka mi ki fla E ka mi ki fla Rapasinhu fla mi ten 19 bebê ki e pu na txon ki e tra di si katera Mau seiu e ka ta bale kué ninhun pa xanxa Ami nga ta pa ke viru li pa podi matan Djan kansa di sta na mundu. Asin N ta bai, tudu ki ta fika na Youtube nha kanel sta la, kel la ka tra ningen pa paga. Uniku ki ta paga é mi, ma nha modi nha mai. Ten un monti mudjer ki tene diabu ta subi riba del. Nhos fla mi é di kel jetu ki fla. Dja N flaba nhos ta txiga tenpu ki fidju ku fidju ta dos irmon ta ben mata kunpanheru, mai ku fidju ta mata kunpanheru, pai ku fidju ta mata kunpanheru, nha dja sta na dos, dja sta tres bes. ta kontise. Nhos ka ta kridita verdadi? Nhos kridita ma si nhu ami é óbra di Deus, ami N ta era más, ma si ami N ten korason di anju, ami N ka ten maldadi na kurason. Brazileru ka ten prubléma, ami N ten fé na Deus.

Un pai ka ta pâpia ku dés fidju, má N ta pô kórda na piskó-l, nen si N ta móre pa N ka pô duénsa na otu algen. Un algen ta pode ka ta konsigi da se ninhun fidju parabens. Bo ka ta konsigi da parabens pa bu fidju, abó nton paki ki bu sta na mundu? Djobe algen ki sta ku bo. Duedu alguém que está com chuchu ka ta da conta. Mi problema é kela, kes alguém lá tem sorte só com bom alguém. Mulher está de pé, mulher com o marido com tudo está de pé. Kes tipo de homem lá tem sorte. Por isso que a gente fala mulheres, nho respeita nhos cabeça, nho respeita nhos, nhos princípio, nho respeita nhos cadeira, nhos toma burgonha na rosto.

Ki sta na nos país, ki sta na nos prinsípius, kóre kos pa ka penha nos duénsa. Rapás di saltu ta da konsedju, Ê! Ê móre! Ami dja N fla tutu algen pa nu abrasa kunpanheru, bu ka ten nada di da-m. Ka bu da-m, má ka bu manda da-m. Ka ta brinkadu ku el, ma bu ta pode maju ku fémia, prétus i branku. Agu ka ta pâpia ku nin fidju ki bu tene, fidju ku un. Agu, algun bes, dentu ka éra fidju fla-u, Papá, N krê sai. Si bu ka sta na getu pâdi, ka bu pâdi. Ami kes stória li n ka intende-l. Kuzê ki mi ten aver ku ses vida? Mi ka se fidju. Ami n tenta pensa ma mi ka ta tinha fidju própi. Un dia flaga ingratu na mundu. Ami sa, ami sa, ami ka se fidju. Mosinhu, tudu kenha ki krê odja kel vídiu

Ki bu kara nen propi bu fidju ka ta odja. Kel la ki é merda. Kel la ki é pior kusa ki ten na mundu. Bu ta mostra stranhu na rua ma bu é bon algen, na internet ma bu é poderozu. Ai. Ma dentu kasa, na kel ki bu pari, na kel ki é bu família, pa bu é koka. Pa bu é lixu di algen. Boka ta kumesa ta ditadu na sofá, pô pâpia ku. Oi, nha rapazinhu, ô ku sta? Musama pai ta amau. Oi, nha fidju, mé ambra mo ki sta. Oi, nha netu. Bu ka ta konsigi txoma pô pâpia. Bo ka ta konsigi pâpia ku ningen ki di bo. Bo ta konsigi pâpia sô ku algen ki bu ka konxe. Bu ta bai la si bu ten amigu ki nhos konxe na nhos konxe na tran, bu ten amigu ki nhos konxe na nhos konxe na bebidela, bu ten amigu ki nhos konxe na Facebook, nhos é amigu. Kel ki bu pârdre ku se. Será ki bu ka ba dúvida ki bu ta tra di kadera? Bu pistadu el, Satanás ki da-u pa bu pârdre ku el?

na bos própis erus. Ka bu kridita na kes eru ku ata fase. Nunka ka bu kridita na kel maldadi ki bu ta fase pa ken ki más gosta di bo. Nunka ka bu kridita na bu mintira. Nunka ka bu atxa ma bo ki ten rezon. Nunka ka bu atxa Ma bo é mundon na mundu. Kuidadu ku palavra. No skese ma Deus é poderozu. Gosi N ta benefisia, N ta fla nhos Santa Mara kuse ki ta kontise. Un algen ta fla-m, i na nha ténpu N tinha un maléta dinheru. Abo oxi bu ta tudu dinheru na argen bu ka ta bu ta bu kre ten kasa na kusta di argen oxi bo bu kre ngana so argen oxi bo e un argen ki bu un sin gosi tudu kusa e ku prova Dios ta lebran si ma sta li ka mesti den dinheru ku kasa pasa nha ki mi nta sta na kasa kasa la praia dentu kasa ta kumi ta bebi nha fiju ku nha netu sta tudu dretu nha fiju kumesa ben pa li ka mesti den karu ku kasa. Nho Dei nho libra-m di tudu kes amigus kurason di satanás glorias a Deus libra-m di kes odimonis ki ta ri ku bo ta pidi matau pa tras libra-m di esi moda ami nta ama nha mai ami nta ama nhas fidjus ami nta ama nha kabesa ami nta ama nhas vidius ki nta fasi ami gosta di brinka ku nhos Mi kel konxe tudu nhas netus, inda N konxe netu di dô nha fidju. Nhos nu kuidadu ku palavra Sinhor Jesus Kristu, nu kuidadu. Nhos obidu ka nu obi tudu kusa ki nu ta fladu. Mudjeris nhos kuidadu ku algen na interneti. Ngostadu na karu, nhos kuidadu ku duensa tanbe. Nhos ka ta obi nha konsedju, nhos ta odja, munti dja odja. Ami N ta pensa sima Stalin, N ka ta fala ku nha dés fidju, mi N sta detadu ku mudjer na petu. Miku, e nha fidju ku nha mudjer ki N sta ku el é amigu. Bu odja nha fidja dja poi oxi nha fidja parabens. Omi ku sta detadu ku el ka ta da parabens pa si fidju. Libra pa kel omi ka matau. Omi ki ta pili mata si fidju ka nporta mata propi nhos mudjer ki sta di ntu kol. Nhos kre ten omi nhos ba kunpra la xapi-xopi nhos kunpra kuatu omi di un bes obu di plasti e ba fla nhos pandi zinha pa nhos oja.

Aklamai a Deus, tera intera, gloria. Kel, na kel parte li, n ta fogo fla. Kel é parte ki mulher li ki ta fla, nos nu ta fla si, nos nu ta kanta si, Aklamai a Deus, tera intera, kantai a gloria du seu nomi. Mulher ta kumesa, Gloria, gloria, gloria a Deus nas altu seu,

Ô pa bu sta na txon, bu tra-l so ku un abóka, bu ta fla, Nhordes, nhu da ki un rikandenti pa mudjer larga-u sen dinheru. Nau, padri nau, padri nau, padri nau. Ami N ta ka, ka bu paga mensajen nau, koma, kel-la, kel-la, kel-la é un mensajen bunitu, ka bu paga nau.

Mosinhu sta três alguém lá nsin ta djobe n ta canta ka tra nem un butil pó ni bala mosinhu kes li ninguém ka ta bem odja ê só n pô alguém na lá ki n pâpia é verdade ami n ka ta koba ninguém nhos ta bem koba n nhos ta bem faitan ruspetu di nsin nhos ta bem txufla n buru ma n ta kume buru ma kel li ma kel la ma ami ê kel bandidu ki ta mostra nhos ma ami tanbe n tem boka. Ami N ta ben pa pesoa verdadi ki nhos ka gosta. Ami é fidju di Kimenta, mudjer linda, maravilhoza, ki Deus ta djuda-m ku el ti N morri. Bon, gentis, nhos fika na pas, nhos rispeta nhos kabésa, nhos toma kuidadu. Mo é friu ki stamos. Só ki n ten man ta bistidu sima nha ta papia di ta dan kalor. Maria Fernandes Rodrigues, Mo sinha, nha ta sai la un monti di nha ta manda mensagem. Nho fika dretu. Mo sinha, Dios ta bensa nhos tudu. Dios ta. Mo sinha, nhos kuidadu ku konversa, nhos kuidadu ku txeu kusa ki nhos ta prudu interubidu, nhos kuidadu ku monti kusa. Nhos fika dretu. Nha fidjadu e mori nha madrinha. Di kel jetu nha sai nha ta diskansa.